Алсуковая командасы каршы алабыз. Кызлар, финалга чыгыр өчен сез нәрсәгә әзер? Без аның өчен инде былай да бик күпне эшләдек. Күрмисезме әллә безнең матурлыкны? Әлбәттә, әлбәттә, бик матур кызлар. Э, Кемгә рәхмәтләрегезне әйтәсез? Рәхмәтне, әлбәттә, үзебезнең Арча районы администрациясенә, үзебез укыган Габдулла Тукайның педколледжына һәм бу этапта безне рухландырган Әкәмәт командасына һәм Инсафка бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез, кызлар, җандырыгыз, кыздырыгыз сәхнәне! Каршы алабыз Арча Алсу КВН командасы! Каршы алыгыз сәхнәдә! Алсу КВН командасы. Орча! Орча! Орча! Ох! Акча! Сезнең каршыгызда Орча педагогия көллиятенең Алсу КВН командасы. Һәм без бу ярым финалга бик нык әзерләндек. Татар малае, мин тырнак ясадым. Айваз, мин макияж ясадым. Ришат, мин прическа ясадым. Раил абый, ә мин манты ясадым. Твоя тёлка просто чушка, моя бэйби турбо пушка. Гафур, мин синнән күптән сорыйсым килгән иде, син кая укыйсың? Аграрныйда авыл хуҗалыгы күтәрәм. О, кызлар! Авыл хуҗалыгы бүтән үсмиячәк. Назлыгөл, синең күзләрең. Икәүме? Юк инде. Ничек инде юк? Әйтәм аны, өйдән чыкканда нәрсәдер оныткан кебек идем. Матурым, ә мин сиңа кичә бүләк иткән чәчәкләр сиңа ошадымы? Гафур, син миңа берничә чәчәк тә бүләк итмәдең бит. Ә Марат бүләк итте. Тәк, нинди Марат? Империя цветовта доставщик булып эшләүче. Ну ярар, әйдә мин сиңа бүген онытылмаслык кич ясыйм. Дербышкида мунча ягабызмы? Да, давай. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар һәм без педколледжда укыйбыз. Һәм безнең соңгы ел. Ничек инде соңгы? Сиңа моны җүнле врач әйттеме? Кызлар, ә сезнең уку беткәчме, дипломнар? Белмим, Авыл мәктәбенә кайтсам, миллион бирәләр, ягъни грант алам. Җүләр, мин ул акчага Ауди алыр идем. Чәй, минем башта күбәләк. Битафис һәм Эпопей, Очкычман килсә күзләй. Кадерле дуслар, безнең КВН командасы инде өченче уенда катнаша, әмма безнең миниатюрлар әле күрсәткән юк иде. Күз алдыгызга китерегез, ярымфиналга килгәндә булган хәл.

Баштан машинамны бәрдегез. Һәм мыскыл итәсез. Ярар мин. Ә Уразова при чем? Ана кайгыруыннан әллә нинди сторислар куеп ята. Башта Кайгырма, Гүзәл, кайгырма. Үзем хәл итәм барсын да. Кеше бердек дип торам. Тямаев икән. Фирдүс абый, ә сез монда нишләп йөрисез? Төнлә трассада. Ха! Ул бит бөтенләй непредсказуемый кеше. Кичә күлгә кереп җырлады. Бүген түбәгә менеп, ә иртәгә нәрсә? Ә иртәгә шимбә. Фирдүс абый, ә сез кая барасыз? Казанга. О, по пути, әйдә без сезне алып барабыз. Юк. Бер пакетны дүрт кыз белән кайткан идем, хатын белеп аерыла яздык. Кызлар, без точно чүпрәкне бәргәнбез. Кызлар, кызлар, кызлар, кызлар, кызлар.

Кызлар, сез ниләр белән шөгыльләнәсез? Мин укыйм. Мин биим. Ә мин рульдә. Ә мин таныган җырчыларга директка язам. Кстати, сезгә язганым, җавап бирмисез. Фирдүс абый. Кая укыйм дисең? Без Арча педколледжында укыйбыз. Аннан бит шундый күп данлыклы җырчылар чыккан. Менә Илназ Гарипов, Булат Байрамов, Рафил Җәләлиев. Танылган җырчылар? Моны алар сезгә үзләре әйттеләрме? Аның белән сөйләшә. О! Син вообще матур җырлыйсың икән бит. Ярар, миңа директка язырсың. Ә, сез миңа җавап бирәсезме? Укулар ничек бара дисең? Так, заправкага 200 шәр сумнан җыелабыз. Хм, 200 сум җитми? Кем бирмәде? Мин бирдем. Мин бирдем. Мин бирдем. Хм, безнең арабызда мишәр бар бугай. Ә мин аны яшермәдем дә. Бөтен кешегә дә әйтә алам, Фирдүс Тямаев мишәр. Ярар инде, ярар, ярар, ярар. Җырлап түләрмен.

Гади генә түгел, минем сөйгән ярым Әйтерсең элә, чәчәк бәйләме Паклык сафлык чәчкәм, шушы чәчәк белән Язмышымны бергә бәйләрем Гади генә түгел, хәзер дөньялары Тормышның күп авырлыклары Әйдә шаяр дөнья,

Дарыганын Менә шулай шаярып яшәгәндә генә, үз-үзеңнән көлгәндә генә

Бүгенге бәйрәмдә иң кызык, иң супер, иң матур, иң чибәр кызлары, Арча районы Алсу командасы! Ну скажите, что вы молодцы! Рәхмәт! Алсу КВН командасы Арча районы! Раил абый елмая! Айваз елмая! Фәридә апа, Ренат, Ришат елмая! Барысы да! Фирдүскә эләкте. Ярый, әйдәгез, берничә сүз. Э, нинди хисләрегез, Ришат? Беләсезме, мин э, бу Алсу командасына бу кызларга фестивальдан ук гашыйк булдым мин аларга. В этом признался дип әйтим, дама. Ну, бүген кызлар сез просто огонь. Чыннан, огонь просто. Рәхмәт бик зур кызлар, әйдәгез алкышлыйк, дама. Ришатка зур рәхмәт. Ренат, сиңа ошадымы? Әлбәттә ошады. Бүген барысы да тора бездә. Торып сөйлиләр. Торып инде, әйе. Ә? Кызларга бик зур рәхмәт. Фирдүс абыйга бик зур рәхмәт. Менә барыбер Фирдүс абыйның бит положениесен беләсез, әйме, күбегез. Шуңа да карамастан, үзеннән көлеп, шуны Мине сүндерәләрме соң? Шуңа да карамастан, үзеннән көлә беләйме, үзенекен теге югалмый. Кызлар молодцы. Лайк. Лайк. Зур рәхмәт, кызлар! Афәрин! Әле без алкышлыйбыз. Чыннан да бик мощный булды бу чыгыш.